Nathon ni mynd i Porthnagle tua blwyddyn yn ôl. Nathon ni llogi bwthyn bach jyst uwchben y rhiw yn yn edrych allan dros dros y bae, dros Porthnagle. Yym a yr unig rheswm nathon ni nathon ni mynd i'r lle 'ma oedd jyst i gwaru weekend jyst yn jamio ac yn chwarae, so wnaethon ni pacio tibod, offerynnau i mewn i'r um, fan a car a just take off am weekend. A wnaethon ni rhoi lawr, wnaethon ni recordio couple of demos, wnaethon ni actually gweithio, oedd yn rili really anodd cos oedd pawb eisiau fatha yfed a o, oh, party, ond hefyd wnaethon ni gweithio hefyd. A rili, really, yr un can wnaethon ni fatha dilyn a nathon ni gweithio gweithio arno fo yn stiwdio John wedyn ar ôl dod yn ôl odd um, Nagel, so, title track yr album. O rhan sŵn yr album, dwi'n meddwl mae o'n mae o'n rheit wahanol i stwff dwi wedi gwneud yn y gorffennol. Mewn ffordd, mae yna Mae yna llai yn digwydd, os di hynna'n gwneud sens. So, da ni ddim yn really defnyddio drum kit llawn um, ar yr album, jyst fatha snare a bass drum um, a offerynnau taro. So mae yna ma ma teimlad neu naws really fatha Mae o'n gair sy'n cael ei defnyddio'n ormod, dwi'n meddwl, ond mae'n ma reit fatha understated a minimal, os di hwnna ddim yn swnio'n rhy contrived. Um, a mewn ffordd mae hwnna'n gadael mwy o le i fatha, sort of, rhywbeth mae rhywun, nath rhywun ddeud i fi, maen nhw'n teimlo bod yr alawon yn sefyll allan yn mwy, ella, am bod yna llai yn digwydd, so mae yna mwy o le i'r alawon. Um, so, wrth gwrs, nid pawb sy'n mynd i licio pethau fel yma, so, fi'n siŵr bod so, rhai pobl yn meddwl bod music fel yna yn fatha, ychydig bach yn boring, ond um, dwi, dwi, dwi wedi sythio mewn cariad efo, efo music fel yna, naws na fatha yn, yn stated. Ydy'r albwm dal yn bwysig fel fformat? Cwestiwn diddorol. Um, yndi, mae'n bwysig fel fformat. Yn enwedig i pobl sy'n rili really fatha caru music. Mae'n... Ma er mwyn gwrando ar y holl beth o'r dechrau diwedd. So, pan dwi'n recordio rhywbeth, dwi, a pan dwi'n dewis y tracklist, dwi'n dwi weld y peth fel rhywbeth sy'n so, rhedeg o un lle, o'r dechrau i'r diwedd o un lle i rhywle arall, so, fatha, fatha llun, dwi'n really gwybod beth dwi'n trio deud, ond um, os jyst yn cherry, cherry picio cyneuon, Sy'n wrth gwrs ti'n gallu neud hynna efo iTunes a ballu a lawrlwytho music. Um, ti yn mynd i, i, i rhyw raddau, ti'n mynd i colli'r fatha y flow o'r holl beth. Um, e, eto sy'n sy, sy, sy gret, mae ma MP3s yn briliant os, os ti eisiau... So, rwan, so rhywun yn gallu lawrlwytho can sy'n byw yn America. Um, neu unrhyw le yn y byd, sy'n briliant, a dwi yn really mwynhau, mae gen i iPod, dwi'n licio just pwyso fatha shuffle, a just twa, gorwedd ar y couch, a weld beth sy'n, neu gwrando ar beth, beth bynnag sy'n dod i fyny, sy'n briliant, ond dwi yn, dwi yn, dwi'n mewn cariad efo'r syniad o fatha bod yr album yn, yn, yn un ddarn o gwaith cyfan, a i rhyw raddau ti yn mynd i colli hwnna. Um, Mae'r mae iTunes, iPod Generation di um, dinistrio hwnna. Dwi'n swnio fel fatha old fogey rwan, ella. Mae'n pwysig i fi, anyway, a yn bendant wrth roi neigl at ei gilydd, um, nes i really meddwl am y fatha, um, yr flow y peth, yr, yr, yr holl llun. Um, yeah.